Nongo myero kong wange ni legawa ma wabilego Lubanga mono bitiyo. Pien in kikomi, ka imito cito ka leko ngatti mo-ni ma tye ki gire mo-ni ma in imito okonyi kwede,

Ki tyen lok ango ma miyo in iniang ni ka ilego ci obimini? Tyen lok ango ma in iniang kwede? What reason do you have that when you go to request a neighbor to give you something, what reason do you have that they will give you? Gin ango ma mini ngec ni ngatti ka acito alego miya ya? What hope do you have on such a person that if I go and request him,

Pien ni, ka in imito cito ka leko gin moni bot ngat moni, omyero kong inge ni wat mo tye i kinwu. If you're going to ask something from your neighbor, you should clearly Wat tye i understand. kinwu, You should first understand if you have a re- good relationship with that person. winye tye i kinwu, Do you have understanding between you? gen tye i kinwu, You have hope between you two. mar tye i kinwu. There is love between the two of you. Ka in itye ki kit

En gin mumiyo Lubanga oloko lwak lok mapol pi yubo wat i kin dano ki Lubanga, pien en ngeyo ni kony pa dano a ki bote. Ento ka teke wat mo pe i kin in ki en, Lubanga pe obimiyo gin mo boti. That is why God spoke to us a number of issues that when we are going to pray to Him, we should first build a relationship with Him. Obedo ka tic ki lunebi mapol i karegi ca. Tic pa lunebi en aye me loko lok bot lwak me yubo wat i kin dano ki Lubanga aye. Meno tic pa lunebi.

Winy lok ma Lubanga oloko pi yubo wat. Gin ma pire tek ki tung bot Lubanga ma loyo oko ducu ducu ducu, ma loyo kit gin mo keken ma in imito timone bot Lubanga, en me acel en aye wat i kin dano ki Lubanga. between him and man? Ngo ma balo wat i kin dano ki Lubanga? What destroys relationship between man and God? Jo Icrael myero dong gungut woko i balgi.
Wai, Jo Icrael omyero dong gin gungut woko i balgi. Lubanga mene tam pa Lubanga ducu mito ni dano omyero gungut i kom balle. He spoke and said the Israelites should repent of their sins. In the mind of God, He has a feeling that man should repent their sins. That is the, the first thing. Ka wubino i nyima, anga muwaco botwu kono ni wunyon dyekalla? Meno lok ngo?
Eno lok ma wat tye iye. Eno wat tye i lok eni, Lubanga owaco ni, Ka wubino i nyima, ma wun wutye ka bino i nyima, anga muwacowu ni wunyon dyekalla? God said, When you come to me,

Ka Lubanga owacci, Ka obino, anga ma owacci onyon dyekalla? Man nyuto ni Lubanga onongo mito ni dano gunyon dyekalle. If God asks you such a question that who asked you to come and trade in my courts? Does it mean God wants you in his house?
Nongo Lubanga mito in inyon ot legane. Does God want you to go to his church?
Pi man, tye jo ma mukene onyo wan jo mukene Tye jo ma Lubanga onongo ka i miti pa Lubanga onongo pe mitte ni kunyon wa i ot legane. There are a number of people, according to the desire of, of God, who did not want them to reach even in church. Wek wawiny gin ma Lubanga onongo.
Let us read from the scripture, continue reading from that verse. Pe omedde ki kelo gitom ma konye pe bota. Lubanga owacci, Pe omedde ki coko takataka, yugi. Yugi gitye pa labal, gitye pa dano ma labal ma pe ongut, kadi ka bed ocoko lwak gol madwong ata, kadi ka ocoko dyang, kadi ka ocoko kit gin mo keken ma bino kwede i nyim Lubanga, Lubanga nene yugi. God clearly said that don't bring the sacrifices of the sinners before me because if sinners bring sacrifices to God, it is like bringing rubbish to Him. Lubanga nene yugi. Oweko wacci pe omedde ki kelo gityewu ma konye peke-ni. Gin ma konye peke nongo dong yugi gibote ko. That is why in verse 13 he said, Do not bring vain oblations to me.
Yito odok Eceta ma ngwece ku odoko gin me kwer mada ki tung bota. Yito odok Eceta ma yam kiwango i ot pa Lubanga. ma ngwece kur adada, ma Lubanga bene aye yam owaco bot luticce, owaco bot Aron-gi ni, Okel odok ma ngwece kur wek kiwang i otta, wek otta ngwece obed makur, wek ka dano mo keken ka odonyo i otta, nongo ngwec otta ngo? Ngwec otta mit, bedo i otta bedo mit tutwal.

Ento Lubanga miti dano ma bedo i ot kenyo onge ngwece wek ngwec otte kubed ngo? Obed makur. Rom aroma ni ka in iyubo otti, yaka dano ibino ka jolo welo, dano bino i otti, ci cito aye tye i otti, ma ngwec cito aye tye i otti, bedo otti-ni miti?
The sweet aroma that God instructed Aaron to burn in his house of the incense.

Gwok latin aye okonye. Wang ikwanyo ijwayo icwalo woko, ka dok ikelo gin ma ngwec i kur macalo moo mogo ma kidunyo kenyo. Ka ngatte dong odonyo i ot ngwec woti dong ngo? Bedo kur. Unless you remove the bad smell from your house and then you bring something and burn in your house to have a good aroma. And then the people in your house shall enjoy the stay in the house. En gin omiyo Lubanga owacci, Wangwec gin ma ngwece kur ma wuneno ducu i wanga i otta-ni, odoko gin me kwer, odoko keni dong, ngwece tek uma dong. But here we find God saying that the incense, the sweet aroma of the incense that you burn in my house has become an abomination to me. Poo dwe, cabit, ki lwongo dano i kacokke pe atwero ciro balwu i cokkewu madito me wora. Po dwe mewu ki ninowu madito ma yam giciko pigi, gin ducu cwinya dagi, gudoko te mapek twatwal bota, aol woko dong ki tingogi. Pien ni dano tye ki kacokke ma gin giyubo, dano yubo nino me lega madongo, nino me lega madongo, ni dong wao i dwe, pien tye jo mukene ma guro kacokke i po dwe, ka dwe dong oromo.

ci gin giwor Lubanga, gipako Lubanga bene kanyu. At, at the end, they worship God, they praise God in that meetings. Ento Rwot owacci,
Balwu odoko ter mapek ki tung bota ma an dong pe aromo cirone.

Ka wutano cingwu, abiumo wanga woko pe anenowu, kadi bed wulega tyen mapol ata, pe abiwinyo legawu wa acel, pien cingwu obedo remo keken. Kadi ka wubakke me pim i nyima, lwak dano alip ki alip, milion ki milion, kit ma tim dano bakke i nyim Lubanga-ni, en aye watye kombeddi-ni, pe wan-ni keken, lwak dano bakke i nyim Lubanga tyen ma pe me tuku tuku.

Kadi ka bed wulega, pe abiwinyo legawu. However much you make many prayers, I will not hear you. Pien cingwu obedo remo keken. Because your hands are full of blood. Wunen lwak cing jo mapol ma tin gin tye ka lega i ot pa Lubanga.

Lubanga waco cing dano dong onyobbe remo keken, jo ma gicelo dano ki bom madongo muduku matino.

Pien Lubanga pe obiwinyogi. Because God is not going to hear them. Lubanga winyo dano ma ongut keken. God hears Kwan. a repentant heart, someone who has repented of their sins. Kong olwokke woko, wubed maleng, wubol timwu maraco woko cen ka mabor, wek pe dok wubed ka nen i nyima. Owek dong timo gin marac. Owacce olwok keo wek ogik. Olwok keo, pe olwok komwu. Pe komi aye ibed ka jwayo ne, itany en i komi ni en kome aye ibedo ka lwoko. Lwok cwinyi ka ma bal tye iye ni aye. He said cleanse yourself. It is not about cleaning your body every time, but cleanse your hearts.
Wek balwu dong pe kobed ka nen i nyima. So that your sins might not be seen before me. Owek timo gin marac dong obedi.
Leave committing sin. Ci dong wuting legawu wukel bota. And then you lift up your prayers to me. Kadi ka iwaco nyig lok acel keken. Even if you just spoke only one word. Lubanga winyi. God will listen to you. Elia olego lwak lega mapol. Did Elia pray many prayers? I kare ma ceng oryeny mwaka adek ki nucu. Elijah did not pray a number of prayers when there was sunshine for three and a half years. Pi jemo pa dano. Because of the rebellion of the two men. Ki woro jogi. And because of the devil worship. Ka pyem dong obedo i kin Elia ki ajwaki pa Baal, ma gin wacci lubangagi ni aye kelo kot, Elia wacci, Lubangana ni aye kelo kot, iwaci dong watye gityer.

up to 3 pm. Lwak negagi dok pe okonyogi ki gin mo. Then many prayers they prayed did not help them. Ento Elia oa. But Elijah rose up. Owaco nying lok acel, aryo, adek keken. He spoke one, two, three words. Ni Lubanga, nyut ka maleng ni in aye Lubanga ma iketo polo ki lobo-ni. That God show clearly yourself that you are the creator of the heavens and the earth. Cwal mac ma nyuto caden. Bring fire so that it becomes a testimony. Leb aryo adek keken aye Lubanga owinyo ki bote niya, Only two Pe lwak good lega aye na words. wun wubako mapol i wi lobo, wubako lega mapol ata, wutimme kwede dini, wutimme kwede dini ni, Lubanga, Lubanga, Lubanga, aa!

Ka owaco lok acel keken ni Corona dong icung. If if he says speaks a single word that covid you come to a stand still. Ci Corona cung cut. And then coron the Corona virus. Pe watye ki kala kala mo. We don't have any doubts. Pek pe tye gin mo ma loyo Lubanga. Because there is nothing impossible to God. Jami waneno ni loyo Lubanga pi en wan aye nguto loyowa. We can look at things as being impossibilities to God because we are. We have refused, rejected to repent. Ngute aye oloyo wa. Repentance has become a complication to us. Weko wacanne. That is why we struggle. Wacanne ki yo ducu ni wanong yo mere me lweny ki two. Wanong yo mere me lweny ki two. Yo me lweny ki two tye ngut keken bot Lubanga. We struggle that what should we do so that we can fight this disease of Covid.

Ma ci Jeremia enoni, curo ne abiro tinge acel. If you are to read Jeremiah chapter 7 from verse 1, Wek wawinj ngo ma Lubanga oloko bot dano ma yam gitye i wi lobo. En aye tin dok pud tye ka lok bot jo ma gitye i wi lobo-ni. we will listen to what God spoke to people who are living at the time and is still speaking to us who are alive in this generation.
Wuyub kitwu ki gin ducu ma wutimo. Lok mene tye acel keken bot Lubanga ni omyero dano gutim ngo? Dano guyub kitgi keken. Ka dano mito ginno mo bot Lubanga, ka dano mito lego ginno mo bot Lubanga, ka dano mito gamo ginno mo ki bot Lubanga, dano myero guyub kite. If you want to receive anything or pray for anything from God, you should change your ways and prepare yourself.
Lok pa Rwot obino bot Jeremia ma wacci, Cung i doggola me ot pa Rwot, ci itit lok man kunnu, kun iwacci, 'Wuwiny lok pa Rwot, wun jo ducu ma wudonyo ki i doggola magi. En doggola me lega, en lega ma dano cito iye-ni, En aye Lubanga owaco bot Jeremia wai, Cit icung i doggola me ot lega, ka ma dano rop cito iye gicito ka legga-ni. Cung i doggola kenyo ci iwac lok en. The Lord told Jeremiah that you stand at the gate of the Lord's house. It is where people go to pray that God uh, instructed uh, Jeremiah to stand.
Rwot me mony, ma Lubanga pa Icrael, owaco kuman ni, Wuyub kitwu kacel ki tim mewu ducu. ci abiweko wubedo i kabedo man. Meno gin ma Rwot owaco ni, Wac botgi ni, 'Rwot Lubanga me Icrael owaco kuman ni, Wuyub kitwu ki gin ducu ma wutye i gangiwu, wutye i lobowu, i odiwu, wuyubbu, ci abiweko wubedo i kabedo-ni, aweko kwo ma wubedo. He said, The Lord of hosts, the God of Israel, said, Amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Pe wubed ka geno lwak lok magi me bwolagu ni, 'Man ot pa Rwot, ot pa Rwot, ot pa Rwot. Pe wubed ka geno lok me bwola ma wun wuwaco ki i dogwu

Ma atir i kinwu kekenwu, ka ce pe wuwono labedo mo, litino kic, nyo mon to, dok bene pe wuneko dano ma pe ki bal i kabedo man, ma pe wuworo Lubanga mukene ma miyo wupoto i can, Ci abimiyo wubedo i kabedo man i lobo ma yam amiyo bot kwaruwu i kare macon, me bedo megi ni matwal-li.
Kop ducu ma wungolo, lungol kop ducu ma gibedo i wi lobo, ma gibedo i kom kom, wi gitwero ducu ma gingolo kop, lutela ducu ma gingolo kop ki i kin gang ki acel acel, tekki gin gingolo kop matir, kopgi gingolo atir ma pe gingolo alenga.

Dok bene, ka wungolo kop pa lutino kic ma gin gikok pi gipinygi ma tye i wi lobo, ma dano tye ka yakogi, dano tye ka mayogi, ka wungolo kop kakare ma pe wuwono lutino kic, ci wubibedo i kabedo-ni. If you do not persecute the orphans, and you don't execute bad judgment against them, to take away their land, their plots that Ma pe wucoyo waraga me caka, waraga me cako lim, ni watye ki dul lutino kic, wamito kikonygi. Ka lim dong obino, wun aye dong wumoko latin kic dong keny. You swindled the money of the orphans, then you will not stay in the land, but if you don't swindle the orph the money of the orphans, you will stay in the land, as the Lord spoke. Ka pe wungolo kop alengalenga me akaka i kom mon to, pe wuwuno mon to ma gitye i wi lobo. Pe wucoyo waraga me yenyo caka, ka ki i ngeye mon to odong keng, wun aye dong wumoko ogenyo ki i goropawu. If you don't execute uh, bad judgment against the widows,

Pud wukwalo kwo, pud wuneko dano, wutimo abor, wukwongo kwong gop agopa, pud wuwango odok Eceta bot Baal, dok bene wuworo lubanga mogo ma yam pe onongo kong wungeyo. Wubedo ka timo gin ma i adagi, dok bene wubino wucung kwede i nyima i ot man ma gilwongo ki nyinga kun wuwacci,

An bene ma lok owok ki i doga ni, ki wan ma lok owok ki i dogwa ni, wan ducu yo ot pa min akec. Not only you but all of us who have been speaking we should listen to what God is telling us. We're going to give you one song.